Iya, jadi kalau misalnya ada masukan kawan nah, yang sekiranya tuh itu tuh uh, membangun dan bagus, ih akan kuambil. Nah, tapi kalau misalnya ada nang uh, saranmu nang mungkin gak masuk akal, contohnya ada semalam yang komen, bang coba bang biar bola konten pura-pura jadi pasien covid, betul aku ditangkap satu pp,

ada aja masih lih nang anu ih kuning libet nyambat kan tapi ya sudahlah Wah, ini kan pokoknya jangan sampai epek-epek mata beepi kayak itulah ih akan orang napa kah

makin banyak orang mabuk oh ingat kada nih bubuhan nang uh, wah ini HP HP Android uh, iPhone segala macam tuh mungkin kada pernah kan merasain yang kayak ini ini kan HP-nya snack seni Senzia amun kita dulu tuh kalau aku lah Nokia dulu kawan eh. main ular-ularan dahulu HP apa nang bekain tuh inggik kah ngarannya itu tuh harat bener dah dan aku kada beisi dahulu HP nang kaya itu aku tuh dahulu beisi HP nang model nang kaya ini ja nah set itu paling harat HP ku dahulu han iih makanya sebenarnya kawan lah uh, apa yo sedikit banyaknya kita nang angkatan bahar ini ada juga pang hirinya lawan angkatan nang wahini nih karena bebuahnya di zaman nang teknologi itu udah canggih

kawan nyaman aja kawan eh, bagi bebinian tuh ini hendak uh, apa yo modelnya hendak uh, naik ini mah baju juga tentang kayak ini juga nah viral amun seorang tuhuk nah kayak ini kada mau viral-viral karena kawannya bibinian memang inya dikaruniai muha nang bungas awak yang baik udah selesai kalau kita nih dituntut macam-macam amun misalnya bungas harus bungas benar lalakian kalau misalnya kada bungas jua kada bungas benar imbah tu pulang misalnya kada bungasnya eh, sadang paling kada kita berduit han misalnya udah kada bungas han kada berduit paling kada kreatif di sosial media jadi menurutku antara laki lan bibidan ini untuk eh, bisa naik apa lebih nyaman bebinian pang

mambaca yasin, tulak ka langgar sambahyang bajamaah han itu nang baik kada nang amun nah balak anam ja. Karasi karasi musuh buntalan. Sudah nih tambus hayalan kawan ai. Ikan apang mang pian jua sawat mancium nih intu han jangan dikarasi ja musuh bakajian nih dasar bujur bakajian ngini iih. ah, aku hiran lawan kakawanan wah inilah pasukan tuh emang tagus hayalan kada kayak ini benar gak boleh amun kayak ini benar kita pecat ini dari pasukan tuh emang beri supan aja Wah, genelnya awaknya nih kawan. Ih, pisit bener. Tak orang jua sorong dosa. Ah, takutan jua eh, kamu dosa. Eh, mangancang aja bunga. Eh, kada apa, kada apa, kada apa. Aku ada handle nikam, abikam polwan. Abah aku pang. Nah, abah ikam nang pengocokan tuh, haran sabun. Tapi nang rancak habis odol kam. Iya ya odol KTP bebusa. Iya, banyak abahnya pengocokan. Eh, tinggalakan aja dah, kena terjangkit juga seorang. Asli banaran. Beuh, nyambat abah orang, basuh orang, pami lu basuh. ya, bahasa sambatan kuitan lih. Aku ingat lah kalau masalah bahasa sambatan kuitan tuh kita zaman SD. I, khususnya aku nih merasakan dulu. Dan entah kenapa kita tuh sarik lah. Aku tuh heran mungkin beberapa kau menjawab nah kenapa jadi kita tuh dahulu lagi SD sehari disambat ngaran kuitan tuh kenapa gerang aku heran kan sampai wah ini kenapa aku sarik seharusnya sikapku tuh kan bisa sarik kecuali misalnya disambat kuitan kita bungol misalnya nah itu mau kita sarik tapi kan ngaran kuitan itu tuh jadi misteri kalau nah kenapa jadi kita tuh sarik disambat ngaran kuitan teh jadi kalau misalnya disambat kuitan pengucukan dasar betampilingan nam ini alasan kenapa aku suka cowok berkulit hitam imbahnya ada nih lelaki yang hirang kayaknya pacari kawan ndak pacari kawan ndak pacari hang kawan Itu tuh kawan eh dengarakan lah bibinian nai ih bahwasanya tuh ikam tuh jangan pandir wara ih ini gasan baulah konten baulah konten ja ya tapi akhirnya bagi lalakian nang mungkin kada ngarti itu hanya konten nya barharap ih aku tuh rasa kaya apa yu kada masuk akal kawan eh bibinian tuh bungas tapi inya bepadah misalnya kada mandang pisik ja dustainya nintu. An, aku wani mandustaakan itu. Misalnya bibinian jaku kada mandang fisik, cuba pang. Nah, ada lalakian nang kada bungas lalu handak kada ikam laluinya. Han, jadi itu sekadar kata-kata aja nang binian lontarkan tuh. Jadi bagi bibinian lapa kada cuman lalakian nang pandir ngini tabuang-buang, bibinian gin pas sama aja jua. Gara-gara babuhan pian kada jadi ulun handak batajun ja ka sungai. Kadang, kadang, kadang.

itu pang mungkinlah akibat dari uh, rancaknya lelaki yang tuh ditolak pas lamaran akhirnya ini menikahi nang kayak ini makanya bagi bibini kan punya satu alat tolak lelaki yang kalau jadi kayak ini hati beri meres mencium-cium nang Pangoler pamanah apabila inya kada bagawi tutup tuangnya guring dari bisukan tu sampai sore mambari muarhan kawat tuigat ni kada saga bini jua nang manyikat inya jua itu mambari duit tu tahulah kisah tu tulak saminggu mambari duit tu kan sapuluh ribu

Tapi nang kaya di pasar, ih bibinian ikam napa kakacahuan muntung, ih nah. Biar betiga ha, rasa kita tuh kaya di pasar kamis, hiran aku, inya bibinian nih muntungnya dua pang meren, ya kalo. Basuhan kada dibasuhi, kadanya begojoget aja gawian, kuitan kaya bebatur rumah ini nih, sayang kaya artis kada sesuai tu nah. Iya makanya itu. Makanya lah bagi bebinian nih misalnya ikam tuh handak eksis di dunia maya, ikam harus penuhi dulu kewajibanmu di dunia nyata. Jadi jangan sampai uh, eksismu di dunia maya mm, maulah ikam meng, apa mengabaikan kewajibanmu di dunia nyata. Heeh. Iya kalu. Hang, ngarti ja tu bubuhan ikam ganal ada kada usah lagi ikam ku jelas akan lebih mahimat. Sama ja nih kata-kata ujar mama mun kadada di bawai kada usah umpat kina di kira handak nyaman nya haja. Iya pang bujur pang ini lah. Iih. itu ini pepadahan kuitan bener tau lah kawan eh. Ih, kadang-kadang misalnya kita kada dibawahi kan ada kada jadi bawainya bila kada ada ada usah ih karena modelnya kalau bahasa kita Banjar nih manyarawin tau kada manyarawin oh shit ah gananya burit aduh eh, di bawah happy aja saya happy close kada engkol engkol sanak

Paham lah. Yan kan disana taliur aja gawian. Leh, kam asai lah baruko. Babahana pabila handak baruko ai ako. Kam tahu lah leh. Baruko ne leh ai. Sambahyang kada sah tahu lah ikam. Nah anehnya kada nyambung lalu. Apa hubungannya baruko lawan sambahyang kada sah? Nah ikam ne. Cuba tes ikam sambahyang sambil baruko. Sah lah? Kada kalo. Bangang. Han, nya ne maksudnya mahalabiu kawan ai. Memang lah aku banyak kakawanan nang katuju mahalabiu tuh. otak kita tuh pa berpikir tau lah hanya kawan merasakan jokes dari bubuhan halabiu nih nah, karena menurutku jokes bubuhan halabiu tuh memang cerdas-cerdas dan mengolah kepala kita tuh berpikir dulu hanya kawan mendapatkan lucunya kan ya kan lo lagi hei semalam berbonding gak semalam maratai rambut tuh 50 ribu luas berapa bulan sekitar sebulan aja nih Mulai pulang lah hen. Kena tu pacangan digundul guru bila nya turunan, tapi amun pandemi ni kada tahu kisah nya nah. Amun nya sudah begundul ni kada tahu ai lagi. Betambah jelek nya. Sudah higang hen tambahi lagi. Kada papa kada papa. Hah ni bagus ini sadar diri kawan ai. Iih karena banyak banar manusia nang kada sadar diri. Kada bungas tapi merasa dirinya tu bungas tu what the fuck banar. Ih, maksudnya ikam kawalah maksudnya merasakan tuh di di circlemu bahwa ikam tuh uh, kebungkasanmu tuh levelnya level berapa ya kalau jadi jangan tentang tak balik orang muar kena bila ini kayak sok-sok bungas baik kita seorang yang merasa kada bungas ya kalau nah ya pulang nih kakanakan nih

Wahini nang bu. Ayo dah. Ini kita gelar Lord kawan nah. Ini nih Lord, Lord anu, Lord Banua. Kamu tahu nggak bedanya kamu? Dan nih, aku tahu deh jelas lah. Aku udah nonton belum videonya nih. Pasti deh ini arahnya nih karena nih nang di bawah nih pasti deh. Sama terong. Kalau terong itu buat dimasak kalo kamu buat dikulum. Masyaallah dikulum denger lah ikam an bangun nang di bawah tu aku yakin disana nah bang bang karas bang karas bang uli bang kaluar bang uli ha kaya panak maju indonesia mun kaitu ja kita. Oke kawan lah jg sudah nonton video pagi san terhibur dan yes kawan ya gaduh apa yang ingin ku sampaikan ee panjang udah deh video ko yaitu